Awer wisou soll mer dat dann net maachen? Luc, Nee, du spills hei mat Kräften, déi kënne mer net kontrolléieren. Jo, du hues dach och Wolverine an Deadpool gesinn, wat dat fir Geld erabuert huet. Ech wëll dat Geld och. Du bréngs alles aus dem Gläichgewiicht, schonns de dat elo mëss. Weess de wat, mir probéieren et elo. Ech huelen d'Manett vun der Xbox, do ass d'Playstation 5, ech man déi elo hei mat un an dann spillen ech Tears of the Kingdom. Hm.
Häerzlech wëllkomm zu enger neier Episode Luxplay, ärer Lieblingsgaming-Show op Lëtzebuergesch. Wéi gewinnt mam Mike a mam Petz.
Haut schwätze mer iwwert dee laang erwaarten Elden Ring DLC Shadow of the Erdtree. Ausserdeem kucke mer eis Star Wars Outlaws un an froen eis op Ubisoft eis domat nees en Quadruple-A Spill bruecht huet.
Tjo, wat soll ee soen, From Software huet einfach emol e wahnsinneg gutt Spill erausbruet, mat mega vill Ëmfang, engem super Soundtrack a schwéiere Bossen, an dat nennen se einfach emol bäileefeg en DLC? Ob dat Spill da lo sou gutt ass wéi eisen Elden Mike hei sou seet, dat kucke mer eis dann elo un. Léif Leit, ech muss iech eppes gestoen. Wéi de Release vum Elden Ring DLC iwwerraschend confirméiert gouf dëst Joer, hat ech eigentlech scho guer net méi dru gegleeft. Firwat och? Elden Ring war 2022 esou e risegt a komplett Spillerliefnis, dat d'Idee vun engem DLC mir dee Moment virkoum wéi en zweet Moiesiesse No engem All You Can Eat Brunch, wou solle se dann do nach en DLC ënnerbréngen? hunn ech mech gefrot, wéi relativ schnell eben déi Ukënnegung koum. Du gouf et ëmmer méi roueg ëm den DLC an offiziell Updates hunn éiweg op sech waarde gelooss. Iergendwann war den DLC-Release fir mech just nach e Meme, dee sech et nieft Bloodborne 2 gemittlech maache kann. Deementspriechend gouf ech komplett vun der Noriicht iwwerrumpelt, datt deen absolut Mad-Lad Miyazaki et elo awer iwwer zwee Joer nom Haaptspill fäerdeg bruet huet, a Shadow of the Erdtree als deen éischten a leschten DLC vun Elden Ring released gëtt. Ob déi laang Waardezäit sech gelount huet? Wie méi iwwer Elden Ring am Allgemenge wëssen, oder sech fir d'éischt d'Haaptspill ukucke wëll, Deem proposéieren ech eis Episod 44 mat detailléierter Review dozou. Fir de Rescht wäert ech an dëser Review just iwwer den DLC schwätzen. Virwech eng Bemierkung fir all eis PvP Enthusiasten, Neien Online Multiplayer Inhalt bitt Shadow of the Erdtree u sech net. Dofir gouf a Plaz e bësse méi fréi schonn duerch e gratis Update den Duellante-Kolosseum am Haaptspill fräigeschalt, wou d'Spiller entweeder an Teams géinteneen untrieden oder a chaotesche Battle Royales d'Sau erauslasse kënnen. Beim DLC gëtt et dofir erëm masseg ze entdecken, auszeprobéieren an Erausfuerderungen ze meeschteren. Mee de Miyazaki wär net de Miyazaki, wann d'Entrée fir dësen DLC net gutt verstoppt a schwéier fräizeschalten wär. Du hues dir den Elden Ring DLC kaf? Gratulatioun! Wourop waarts de dann nach? Tauch eran an déi nei Welt! Also, dat heescht, esoubal s de zwee bestëmmte Schlësselen am gigantesche Basisspill fonnt hues, fir eng optional Géigend fräizeschalten, an dëser optionaler Géigend de verstoppten Zougang fir e geheimen Dungeon fënns, Wann an dësem Dungeon de Boss packs, deen zoufällegerweis och nach zu de schwéiersten am ganze Spill zielt, ass een awer dann emol am DLC ënnerwee, mierkt ee relativ schnell firwat dat zwee Joer gedauert huet. Am Virfeld gouf wuel eng méi kleng a kompakt Spillwelt ugekënnegt, an awer war ech iwwerrascht wéi grouss déi sougenannten Realm of Shadows trotzdeem ass. An d'Weltkaart weist nach laang net alles, well et ginn allerlee ënnerierdesch Dungeons an Arealer mat méi Etagen. Eng Map fir den Niveau drënner hätt hei definitiv net geschuet, zemools well et dat jo och am Basisspill gouf. Och wann den DLC net esou wäitleefeg ass ewéi d'Haaptspill, huet een trotzdeem Géigende wou et net vill ze maache gëtt, ausser dat stëmmungsvollt Ëmfeld ze bewonneren. De Weltdesign muss ech wierklech luewen, ob bedrohlech, trist, Creepy, surreal oder och einfach just schéin, den DLC huet eng Rei vun den atmosphäreschste Géigenden aus dem ganze Spill. Besonnesch markant sinn zum Beispill en Horrorbësch, stiermesch Biergspëtzte wou rout Blëtzer aschloen an antik Ruinen, déi mat hirem friddleche Zelda-Flair wierken, als hätten se näischt an dësem Spill verluer. Mee wat eis Spiller wuel am meeschten interesséiert ass natierlech, Wéi schwéier ass Shadow of the Erdtree dann elo? Traditiounsgeméiss sëtze FromSoft DLCs jo nach mol een drop a bidden déi heftegsten Erausfuerderungen, déi alles aus dem Haaptspill iwwertreffen. Wann een den éischten offizielle Reaktiounen nogeet a gesäit ewéi erëm d'Diskussiounen iwwert de Schwieregkeetsgrad a Videospiller lassgetrëppelt goufen, schéngt dat och hei de Fall ze sinn. Dat stëmmt menger Meenung no och gréisstendeels. Allerdings sollt ee wëssen, datt d'Entwéckler sech fir den DLC e besonnesche Level-System ausgeduet hunn, deen och just fir d'DLC-Welt gëllt. Vu sech aus huet alles am DLC extrem Ugrëffskraaft a Verteidegung, de Spiller mécht wéineg Schued a kann souguer vum allerleschte Mob an zwee Schléi gekillt ginn. Dofir muss een déi sougenannte Shadow Tree Fragmenter fannen a sammelen, vun deene genau 50 Stéck am DLC verstoppt sinn. Wat een dovu méi huet, wat de Spillere méi Schued ausdeelt a méi astieche kann. Ech hu festgestallt, datt et mat genuch Fragmenter an der Täsch vill manner Plazen an der oppener Welt ginn, wou een vun enger Iwwerzuel oder besonnesch geféierlechen normale Géigner iwwerrumpelt gëtt. Tatsächlech si vill normal Géigner éischter schwaach a previsibel,

Allerdéngs ass duerch dës Decisioun elo jidderee praktesch gezwongen, méi Zäit an Opmierksamkeet an d'Erfuerschen ze stiechen, zemools well déi Fragmenter deelweis zimmlech gutt verstoppt sinn. Dat gefält bestëmmt net jidderengem. Méi ongedëlleg Spiller, déi gären op dem kierzte Wee bei den nächste Boss lafen, riskéieren nach méi wéi beim Haaptspill bäizelafen a frustréiert ze ginn. Onofhängeg dovun begéint een am DLC e puer vun de krasseste Bossen déi FromSoft jee op d'Spiller lassgelooss huet. Op super aggressiv, éiweg laang a variabel Kombos mat mol kaum engem Moment dotëscht fir vläit ze heelen oder e Buff auszepaken, oder och ultimativ Attacke mat absurden Hitboxen, et ass alles dobäi an heiansdo och alles beieneen. Nieft de Masochisten kommen awer och d'Story-Fans op hir Käschten. Net nëmme gi verschidde mysteriéis Figuren aus der Lore vun Elden Ring méi an de Mëttelpunkt geréckelt, mee nei Charakteren an Evenementer kommen dobäi a geheien en neit Liicht op Elementer a Figuren aus dem Haaptspill. Am Zesummenhang domat presentéiert Shadow of the Erdtree och eng Rei nei NPCs, natierlech all erëm mat onduerchsichtege Quests, wou ech mech direkt erëm forcéiert gefillt hunn, e Guide ze benotze fir net onbewosst eng falsch Decisioun ze treffen a wäertvoll Belounungen ze verpassen.
Mee wat bréngt den DLC dann elo nach komplett Neies? E puer wierklech originell a cool nei Géigner a Minibosse sinn dran, mee de Miyazaki konnt et leider nees net loossen, déi dann och ze recyclen. Ausserdeem krut bal all Miniboss aus dem Haaptspill hei nach mol en Optrëtt spendéiert. A ween och aner FromSoft-Spiller kennt, Wäert bei e puer vun den neie Géigner e staarkt Gefill vun Déjà-Vu hunn. Zemools bei Bloodborne gouf sech zerwéiert fir de Géigner-Roster vun dësem DLC opzefëllen. Soss komplett nei sinn nach e puer Waffeklassen, déi méi Ofwiesslung an äert Arsenal bréngen, wéi Risekatanas, liicht Grousschwäerter an sougenannte Script-Waffen, déi geworf gi kënnen an direkt duerch eng Kopie ersat ginn. Mäi Favorit sinn awer d'Bandagen, déi de Spiller aplaazen enger konventioneller Waff mat Kung-Fu kämpfe loossen. Fazit, 40 Euro fir en DLC ass schonn happeg, mee et kritt een och wierklech vill Content gebueden. Mat 30 bis 40 Stonne Spillspaass ass Shadow of the Erdtree méi ëmfangräich ewéi vill aner Spiller. An och qualitativ bitt FromSoft hei e puer vun den interessanteste Géigenden, erausfuerderndste Bossen a. coolsten Ausrüstung, déi se rezent erausbruet hunn. Et kéint ee kritiséieren, datt spilleresch nëmme wéineg wierklech nei Elementer agefouert goufen, mee dofir sief gesot, datt dësen DLC einfach nach méi Elden Ring ass. Wien Elden Ring gär hat, wäert sécherlech säi Spaass hunn, wee bis elo nach net waarm ginn ass mam Spillkonzept, wäert wuel och net duerch den DLC seng Meenung änneren. Natierlech sinn ech engersäits traureg, datt eng vun de gréisste Franchisen aus de leschte Joren elo ofgeschloss ass, mee anerersäits ass et e würdegen Adieu. Den Deal u recycelten Iddien an Designs huet mir och kloer gemaach, datt d'Entwéckler kreativ wierklech alles aus sech erausgeholl hunn an ech si gespaant, mat wat fir Projeten se d'Gamerwelt an Zukunft iwwerraschen.
Star Wars Outlaws gouf jo schonn bei senger Presentatioun ferm an der Loft zerrappt, esou wéi dat gewinnt ass bei Star Wars. Och scho bei de Sequel Filmer war et esou, knapps kënnt eppes Neies, schonn gëtt gemeckert. Zum Deel awer vläicht och zu Recht wéinst Ubisoft hirer DLC an Preorder Politik. Et kritt een eben schlechten Duff aus dem Vader eraus an sou eben och de Quatsch aus Ubisoft. Op Ubisoft da lo Raumschëffer besser emgesat kréie wéi Pirateschëffer, dat verréit eis elo eis KI.
Et war eemol, viru guer net esou enger laanger Zäit, an enger Galaxie, déi eiser zimmlech no ass, e Spill, wat sech Star Wars Outlaws nennt an mäi Gott wat krut dat Spill der online op d'Schnëss! Sief et well Ubisoft dorhannert stécht, sief et well verschidde Leit d'Grafik net fancy genuch fonnt hunn oder sief et well d'Spill tatsächlech fënnt dass Bofferdeng besser wéi Battin ass, et ass keen Dag vergaangen wou et net mat Passioun gehéit gouf. Dir wësst also, déi Momenter, wou d'Leit elo net géint déi Acolyte gehetzt hunn, bah, se ware mat Outlaws beschäftegt. Mee elo ass d'Spill dobaussen, an ech stelle mer d'Fro, Huet d'Spill da lo ausser sengem zweetrangegem Goût fir Béier dann awer vläit eppes drop? Wat d'Kay Wes gären drénkt, wësse mer lo net, mee hatt ass den Haaptcharakter vum Spill. Hatt a säi Merch Magnéit Nix sinn déi klassesch Ganoven fir gär ze hunn. Si wëlle ganz grouss erauskommen a sichen ëmmer nom nächste grousse Coup. Maache mir bei Luxplay och, mee eis huet nach keen en eegent Spill ugebueden. Hm. Ufänken maacht op Canto Bight Dat ass déi Casino-Stad vun deem engem Star Wars-Film, iwwer deen een net dierf schwätzen. An esou kommt der ëmmer méi an d'Ënnerwelt vu Star Wars ënnert an Dir schafft fir déi jeeweileg Fraktiounen, Pikes, Hutts, Crimson Dawn oder den Ashiga-Clan. Eng nei Fraktioun gëtt et natierlech och, déi nennt sech Zereg Besh a wëllt e grousse Player am Universum sinn. Nodeems d'Kéi allerdéngs e Coup bei hinne verkackt huet, ass dat op der Flucht a muss eng Crew zesumme kréien, fir dëse kënne mat Erfolleg duerchzezéien. D'Ausgangslag ass also e klasseschen Heist-Movie, e bësse wéi och den Han Solo-Film. Gameplay-technesch ass Ubisoft och de klassesche Wee gaangen. Mir hunn et mat engem Open-World-Spill ze dinn, bei deem der Missiounen erfëllt, Side-Quests maacht, eng Ausrüstung opbaut

Ech sinn elo am beschten duerch d'heemlecht Ausschalten vun de Géigner viru komm. Every single one of them and not just the men but the women and the children too. Äre Blaster kënnt der duerch Crafting opbesseren an wat mir ganz gutt gefall huet, nei Skills oder Verbesserunge fir d'Kéi schalt der fräi indeems der fir sougenannten Experten bestëmmt Aktiounen ausféiert oder déi néideg Materialie sammelt. An der Open World kënnt der mat ärem Speeder düsen an dir hutt och d'Méiglechkeet mat ärem Raumschëff, dem Trailblazer, den Orbit vun den eenzelne Planéiten z'erfuerschen. Béid Gefierer kënnen natierlech och geupgrade ginn. Ech war allerdéngs iwwerrascht, dass een net mat 1000 Optioune bombardéiert gëtt.

All Upgrades, Equipment, Skills sinn wuel do, mee et bleift iwwersiichtlech. Dir hutt och keng Millioune Markéierungen, mee dir kritt Indikatiounen wou Saache kënne sinn an kënnt dofir selwer entscheeden wat dir wëllt erfuerschen a wat net. Jo ok, ech weess meng Review kléngt bis heiansou bëssen standardméisseg, jo scho bal formelhaft, mee. Star Wars Outlaws mécht fir dat wat et soll sinn elo näischt total falsch. Jo, d'Story gewënnt keen Oscar, Kay ass als Haaptcharakter zimmlech auswiesselbar, de Gameplay bitt elo näischt wat een net schonn dosefach gesinn huet, an och d'Open Worlds hunn, ok, bis op den extra Nostalgie-Bonus vun Tatooine, och elo näischt weltbeweegendes. Dir hutt zwar d'Méiglechkeet fir Sabak ze spillen oder op wat Diers wetten ofzeschléissen, mee voilà, dat ass cool fir d'Fans, mee och net lo d'Rad nei erfonnt. Et kann een also soen, dass d'Spill ganz zolidd ass an wann ee weess op wat een sech aléisst, kann ee vill Spaass domadder hunn. Also jo, déi Leit um Internet hunn total iwwerreagéiert an alt nees méi Drama an d'Liewe geruff wéi néideg. Méi dramatesch fannen ech do dass d'Gesiitsanimatiounen net wierklech vorhande sinn, ech mech bei den Dialoge mat Aliens heiansdo wierklech gefrot hunn, ween wuel déi méi doudeg Aen huet. An och de Fakt, dass der bei de Missioune kee Schnellspeichern hutt. Also et gëtt wierklech déi eng oder aner Missioun, wou sech erausballere bal net lount. A wann een dann erëm alles vu vir muss man, jo dat ka scho sacken. Ech hat och deen een an anere Bug an leider och zwee Crashes, wat ey! Ech zimlech kacke vun enger Firma fannen, déi och nach de Culot huet eng 120 Euro Versioun vun hirem Spill ze bréngen, domat se e puer Deeg éischter dierf spillen. Ey, sorry, mee dann muss däi Spill wéi geleckt sinn. Ech muss mir och kuerz selwer widderspriechen, dass, jo, d'Spill ass grondsolidd, hm, hm, jo, alles cool, mee ey, Ubisoft, Dat do ass dat éischt Star Wars Spill, dat hätt misse fett aschloen an d'Ambitioun hunn sech wëlle mat engem Elden Ring an engem Red Dead Redemption 2 oben ohne an engem Käfeg wëllen ze klappen. Esou hätt missen dat éischt Star Wars Spill sinn, léif Leit. Summa summarum, wann dir also Star Wars Fans sidd, iech e bësse wëllt virtuell an dëser Welt verléieren an elo keng mega Innovatioun erwaart, Dann dierft Dir Iech déi normal, gell, déi normal Versioun roueg an d'Haus huelen. Fir all déi aner gëllt et wéi, jo, wéi bei mir deemools Hogwarts Legacy. Frot Iech, ob Der genuch Fan vun dësem Franchise sidd, fir Iech et zouzeleeën. You want to go home and rethink your life? I want to go home and rethink my life. Oder waart op Assassin's Creed Shadows. Oder gitt eraus, liest e Buch. Ech weess net, wee sinn ech da schonn, fir iech ze soen, wat der sollt maachen.
Sou, da géing ech soen, da maache mer domadder de Sak mol zou, soss gëtt dat de Leit och nach ze laang. Elo schonn? Mir kënne jo nach iwwer esou villes hei schwätzen. Mee se wier awer och kee Podcast. Obwuel, do gëtt et een, dee kéint ee sech vläit ukucken. Jo, Gamerthings sollt een heeschen, soll net schlecht sinn. Bah ech mengen ech gi mer deen op all Fall lo mol ukucken. Da soen ech äech villmools Merci. A mir verabschieden eis an soen domadder Ciao!
An dat war déi neist Folg vu GamerThings. Mam Luc.
A mam Mido. Hm, fillt sech iergendswéi e bësse verdréint un. Hm. Hint.